Mae taith mathemateg pob dysgwr yn unigryw. Mae'n dechrau yn y blynyddoedd cynnar gyda chwilfrydedd a chwarae, ac yn tyfu fod yn ddealltwriaeth gymhwysol a hyderus erbyn ei bod yn 16 oed. Fel rhan o'r Cwricwlwm i Gymru, mae'r daith yma'n datblygu ar draws pedair cangen gyd-gysylltiedig, rhif, algebra, geometreg ac ystadegaeth. Pedair ffordd wahanol yw helpu i wneud synnwyr o'r byd o'u cwmpas. Mae cynnydd yn cael ei bweru gan bum hyfedredd cyd-berthynol. Nhw yw'r injan tu ôl i feddwl a datblygiad mathemategol. Dealltwriaeth gysyniadol. Gwneud synnwyr o syniadau, eu cysylltu â syniadau mathemategol eraill a gyda bywyd go iawn lle mae hynny'n briodol. Rhesymu rhesymegol, esbonio a chyfiawnhau a phrofi. Cymhwysedd strategol, datblygu cyfres o ddulliau cadarn, darluniadol a haniaethol. Cyfathrebu gan ddefnyddio symbolau. Mynegi syniadau'n glir, esbonio, cyfiawnhau a dangos sut mae atebion yn gwneud synnwyr. Rhuglder. Gweld y darlun mawr, a chyflawni prosesau'n rhwydd drwy ddewis y dulliau mwyaf effeithlon. Mae pob hyfedredd yn tyfu gyda'i gilydd, gan gryfhau bob tro mae dysgwr yn sylwi, yn cwestiynu, yn profi neu'n ail-edrych ar syniad, wrth i ddysgwyr deithio trwy'r camau cynnydd. Maen nhw'n meithrin dealltwriaeth ddyfnach, yn ehangu ei safbwyntiau ac yn dychwelyd at syniadau blaenorol gyda golwg o'r newydd. Ar gam cynnydd un, mae syniadau mathemategol yn dod i'r amlwg drwy chwarae â digwyddiadau bob dydd. Mae dysgwyr yn sylwi ar batrymau, yn cymharu meintiau, ac yn dechrau adnabod strwythur yn yr hyn maen nhw'n ei weld. Mae'r profiadau yma'n cryfhau dealltwriaeth gynnar. Ar gam cynnydd dau, mae dysgwyr yn dechrau trefnu a chyfleu'r hyn maen nhw'n wybod. Mae syniadau'n ffurfio, mae symbolau'n dod yn gyfarwydd, mae strategaethau'n dod yn fwriadol. Erbyn cam cynnydd tri, mae dysgwyr yn cysylltu syniadau ar draws y pedair cangen. Maen nhw'n rhesymu, yn cyfiawnhau ac yn dewis dulliau gydag annibyniaeth gynyddol. Yma, mae syniadau blaenorol yn dod i'r wyneb unwaith eto, yn gryfach ac yn gliriach nag o'r blaen. Ar gam cynnydd pedwar, mae dysgwyr yn mireinio strategaethau ac yn defnyddio mathemateg yn hyblyg mewn cyd-destunau ehangach. Maen nhw'n cymharu dulliau, yn gwerthuso effeithlonrwydd ac yn defnyddio rhesymu mewn sefyllfaoedd go iawn. Erbyn cam cynnydd pump, Mae dysgwyr yn integreiddio syniadau o'r pedair cangen yn rheolaidd, maen nhw'n dehongli gwybodaeth, yn datrys problemau go iawn, ac yn gwneud penderfyniadau gwybodus. Mae mathemateg a rhifedd yn ffurfio taith gysylltiedig sydd wedi'i siapio gan bob cam a phrofiad newydd, a bydd yn parhau i ddatblygu drwy gydol oes dysgwr. Drwy'r pedair cangen a'r pum hyfedredd, Mae pob dysgwr yn datblygu'r sgiliau i feddwl yn beirniadol, i ddatrys problemau ac i ddeall eu byd, ac mae pob athro ym mhob lleoliad yn chwarae rhan bwysig yn eu helpu i liwio'r daith yma.